Felly... Hey! felly heddiw ni'n mynd i wneud, uh, mynd trwy yn gyflym iawn y uh, gemau sydd gyda fersiynau Cymraeg. Uh, felly, y gêm cyntaf ni'n edrych ar yw Destructivator 2. Felly, chi'n gallu gweld pedwar punt 79, gêm rhad iawn a gwerth pob ceiniog. Mae um, boi uh, Pug Fugly Games, mae'n boi lleol o Coedion, so bendant werth cyfnogi. A chi'n gallu gweld yn syth mae'r

Pob tro ti'n marw yn y gêm, just eisiau neud nôl mewn a trio fe. Ie. Rhaid dweud, un o hoff, un o'r pethau dwi'n credu sy'n really'n gwerthu'r gêm yma ar wahân i'r steil y celf, achos mae hwnna'n prydferth iawn, yw y... Mae'n mor neis.
Yw'r... backgrounds hwnna. Fi'n oh. gofo, mae'n lyflu yn dyw e. Mae hwnna yw genre fi a jyst eisiau neidio mewn i'r uh, gêm, ti'n gwybod? Mae jyst mor lyflu. Um, ond Mae y cerddoriaeth cefndirol, dyna sy'n cadw pobl. Os chi'n cael, dyma reol gemau retro a'r stael retro yma, yw mae'n iawn i cael gêm sy'n rili, rili anodd fel hwn, ond os chi yn, mae rhaid cael cerddoriaeth anhygoel i cadw chi mynd nôl. Os chi'n edrych ar ôl goreuon fel Streets of Rage, y holl gêm, tio, gemau se y Mega, y Sega Mega Drive, uh, NES, yn y stael platform yma, dyna, uh, mae'r goreuon i gyd gyda soundtracks, a fi'n credu mae hwn cystal â yr y yeah. soundtracks, yr uh, y classic soundtracks y gemau retro 8-bit a 16-bit. So, byddai'n un rhoi, tiawr, 5 ser allan o 5 i Chris. Fi'n gwybod mae fe'n dablygwyr, un dap, dyn sydd wedi datblygu popeth. Uh, mae wedi'n gwneud job ffantastig. A, a, a mae

Fi'n mynd yn coch! O dan ti!
Sneb o dan fi. oh, right, nawn ni symud nawr i gêm arall, uh, Moo Moo Move. Um, felly, Antic Kev, uh, na Kevin Ho sydd wedi creu hwn, a Mocky Mode. Mae'r ma, ma gêm yma yn lliwgar iawn. Dwi'n dwi, cymharu fe gyda gêm sy'n lyf... Tibod, mae'r ma, ma stael y gêm jyst yn mm. neidio mas fel gêm sy'n addas iawn i plant bach, ond eto mae oedolion yn gallu hoffi'r elfen o sgil a chi angen... Mae'r ma, uh, ma gêm yn syml, syml iawn. Ni wedi chwarae hwn ar stream o'r blaen. Uh, chi yeah, just yn nice. hyrdio gwartheg i gwair. fel, ti'n gwybod, ma, um, yeah. byrn o gwair. Dyna fe. Um, ond chi angen neud hwnna yeah. mewn amser, os chi'n curo'ch amser gorau, chi'n cael ser. Os, ie, yeah, chi'n curo amseroedd gwahanol, chi'n cael ser gwahanol. Um, ond ie, yeah, um, Yeah. Rwy'n so, caru'r uh, steil celf y game hyn. Yeah. Mae jyst edrych o'n neis. Like, edrych o hwnna. Ydy, oh. ydy. Mae mor prydferth. Ydy, chi allu gweld, mae'n ma yeah. lyflu. A, a, a mae'r ma cerddoriaeth yn eitha uh, neis a cute. A, yeah. yeah. So, so, so fe mor dda Destructive Egg dy dau a gyda naws yna, ond mae hwn angen bod yn fwy fel neis i plant a hapus yeah. a cyfeillgar, felly mae'n gwahanol. Mae'r tarw yna, hyd yn oed pan mae'r tarw yna'n dod ar ôl chi. Gyda'r cerddoriaeth cefndirol yma, chi ddim yn poeni, chi'n mynd yn rwystredig, ond... ond ia, mae ma hwn yn yeah. game syml iawn, ond gyda faint mor neis yeah. mae'n edrych, mae fe'n werth uh, chwarae, a mae fe am ddim. Mae fe am ddim, Mae'n am ddim nawr?
Ydy. Oh, waw.
Felly, os... O rhaid ni prynu fe o'r blaen. Na, yes. na, ges i, ges i, achos nes i cyfeithi fe, ges i allweddi am ddim, felly, achos hynny, ond fi'n credu ar rhyw pwynt oedd o'ch chi gorfod talu amdano fe. Ddim lot. Yeah, ond... Ar fe, like, cwpl o Cwpl o bunnoedd, oedd e'n gwerth e, achos mae'r gwaith yeah. mae'r datblygwyr yn neud. Sa'n... Sa um, Ti'n un peth yeah, byddwn ni yn dweud yw bod mae Steam ddim yn adnabod Cymraeg fel un o ieithoedd, felly mae rhaid, oh, ah, oedd rhaid dweud wrth y Chris Pug Fugly Games a uh, Kevin o uh, Mocky Mode i roi e fan hyn. Achos mae rhywun dweud now in Welsh, Swedish, Norwegian and Chinese. Wel, os o'ch chi ddim wedi darllen hwnna, beth chi ddim yn gwybod i chwilio Felly, mae hwnna'n... Yeah. Dyna'r prif reswm am creu y fideos fel hwn, so chi'n ymwybodol o'r gêm. Felly, symud ymlaen nawr i'r gêm nesa, um, sef Alto's Odyssey a Alto's Adventure. Dwi wedi chwarae'r gêm yma. Hmm. Um, mae fe'n gêm... Mae yna uh, thema gyda'r fath o gemau yy sy sy gyda cyfieithiadau Cymraeg o ran y rhaid ni'n yeah. trafod heddiw a ma' nhw rai chi'n gallu ymlacu wel Mae'r gym cyntaf, chi'n gallu mynd yn rwystredig, yeah, so chi ddim yn gallu ymlacio yn seithi pobl yn y pen, ond mae'r doi gêm yma, chi'n gallu, Alto's Adventure a Alto's Odyssey. Mae ma, ma steil yn lyflu, ond mae fe'n gêm chi'n gallu... Os chi ddim eisiau gorfod meddwl gormod, mae fe bach o fel meditation chwarae'r gêm, achos chi ond yn gorfod clicio y llygoden, uh, bwtwm y llygoden, i wneud y naid. So yeah. literally... Actually,
Rwyf fi lawrlwytho gêm hyn ddoe.

dros ben felly, ond os ti'n cyfuno'r cerddoriaeth a'r art style, chi yeah. literally yn... Fi'n fi gweld e fel rhywbeth fel yoga mewn ffordd, ond i'r meddwl, mm. lle chi jyst yn chwarae yn y zone yna, chi'n dianc i'r bydoedd prydferth alto, a ie, yeah, 2015, hwnna'n cool. Um, so saith mlwydd Ond fi ddim yn teimlo mae digon o bobl yn gwybod am y gêm yma, felly dwi eisiau bloeddio i bawb i chwarae a chwarae'r gêm yna. Felly, ni'n symud ymlaen nawr i y gêm dwi'n credu... Wel, dwi... mae dy fi fwy o... Um, Mae dy fi fwy o cysylltiad gyda'r gêm yma mwy nag unrhyw gêm arall. Achos mae'r gêm yma yn gêm enfawr. A na i just, na i just esbonio. Oedd y gêm yma rhywbeth fel 32,000 o eiriau i lleoleiddio, felly oedd hwnna'n haf cyfan fi wedi rhoi i wneud y lleoleiddiad Cymraeg y gêm yma, ond Mae yna adegau pan chi gyda tasg mor fawr â hynny a chi mynd yn fed up a rwystredig a meddwl pryd mae'n mynd i gorffen a wedyn chi'n cael bit arall o oh, mae yna diweddariad ar y switch o oh, mae switch release wyt ti'n gallu just neud tipyn a ti fel oce okay, oce okay, fine ond rhaid dweud fi ddim yn cwyno achos yn chwarae gallu chwarae trwy'r gêm cyfan um, yma wedi bod gymaint o hwyl Fi'n credu, oedd e, mae fe di, mae gymaint o styles gwahanol, sorry fi ddim yn cael y geiriau allan, mae gymaint o styliau gwahanol o chwarae'r gêm yma, gyda'r cymeriadau gwahanol. Yeah. Fi'n credu dyna, pa, dyna yw prif cryfder y gêm yma. Mae wedi mynd mewn yn ddwfn iawn i mecanwaith y gêm a'r actual mecanwaith chwarae'r gêm. Um, a mm. me, Ti'od, oedd gyda fe Discord yn lle Discord, oedd e'n mynd at pobl oedd yn arbenigo neu'n fans mawr o roguelike um, gemau fel hyn, a wedi gofyn, ti'od, beth, beth maen nhw'n credu, a chi'n gallu gweld, mae lot o mewnbwn a lot o waith di mynd mewn i hwn. A fi jyst yn balch iawn o'n i'n gallu cyfrannu at wneud y lleoliad Cymraeg yym ond na ma' ma' 'na sy yn ddiweddar so chi'n gallu chwarae hwn ar Steam ma' fe'n un un deg un punt tri deg naw ma' gyda ni crysau T trwy Weird Triangle chi'n gallu prynu os o's diddordeb 'da chi. Yep. Yym fe- Ma' nw'n Dwynsiwn y really good. Dis a ma' fe gyda'r geiriau Cymraeg am pob cymeriad a pethe yym Ie. ond Ie ma' ma' ma'r gêm yma'n ffantastig a ie dwi ddim yn fi ddim fel arfer yn treulio lot o oriau ar unrhyw gêm achos fi'n colli canolbwyntio ond dwi'n gallu cyfadde fi 'di roi 120 awr mewn i'r gêm yma. Ww. Ie, yeah, 120, 120 o oriau. Mae jyst yn un o'r things yna lle chi'n mynd yn rwystredig achos chi'n colli rediad, ond achos mae pob rediad tua hanner awr, chi'n chi, chi mynd nôl a wneud mwy a mwy. Ti'n fel ar Netflix, lle chi gyda cyfres, a chi jyst yn cario ymlaen, ymlaen, ymlaen, a binge... Fi'n binge... O'n i'n binge chwarae'r gêm yma, felly... Uh... Ie. Yym pri- yy o fi ddim actually 'di trafod beth yw'r gêm am felly yym dylen ni actually esbonio fe. Ie. Yym so be' mae'n dweud so chi'n chi'n mynd mewn i'r gêm a chi'n dis chi'n cymeriad on' unwaith chi'n mynd mewn i'r dwnsiwn yma chi'n troi mewn i dys a ma' a mae'r d- mae'r dungeon yn troi mewn i ryw fath o game show, so cystadleuaeth sioe gemau, a yy person sydd yn redeg y sioe yma yw Boneddigas Luck, so Lady Luck. Um, a chi'n gallu... Mae'r cymeriadau gwahanol gyda gwahanol steiliau o chwarae, chi gyda'r lleidr, yr, um, dyfeisiwr, uh, rhyfelwr, cellweiriwr, y jester, um, a'r gwrach. Mae llawer o bobl yn cysau'r mm. gwrach, achos mae'r gwrach yn anodd o ran sut chi chwarae fe. Ond byddwn ni ddim yn... Mae gemau dis i fi, byddwn ni ddim yn meddwl gall game dis bod mor ddiddorol, ond rywsut mae Terry Kavanagh wedi llwyddo i wneud e gyda'r gêm yma a'r gwahanol stael, so... Sorry o. Fi'n fi, fi, fi, fi credu na i, na i gael e fyna, ond byddwn ni yn dweud, os oes diddordeb da chi gwybod mwy am y gemau ni newydd trafod, ewch i'n sianel uh, Twitch yn chwarae, Yym ma' ma' rai o nw ar hwnna dan y clips a'r fideos neu ewch i'r yy YouTube yn chwarae. Ni ni wedi neud fideos o'r gemau yma a a weithiau yym rediadau cyfan o'r gemau. Yym. Sia gosh ma' Ie. Yeah. Mae rhaid i fi uh, achwnegu rai achos mae'n dal fyny gyda'r Twitch a'r YouTube a roi nhw ar ond mae ma nhw, ma nhw rhwng y ddoe chi'n gallu gweld casgliad o ran mae nhw i gyd fan hyn rhywle. Dyna'r uh, prif gemau swyddogol um, chi'n gallu chwarae yn Gymraeg a os chi'n yy yym ma' nhw ac hefyd ma' 'na gêmau Wales Interactive, y tri gêm arswyd sef Enaid Coll fe? Enaid Coll. Ie, yeah, Enaid Coll. Ie. Yeah. Um, peidiwch cnocio dwywaith, Don't Knock Twice a Made of Scare. Nawn ni wneud fideo arall am y uh, ROM hacks Gymraeg, ond am nawr, nawn ni gael lyf fanna. Owain, oes gyda chi uh, ffefryn? Fi ddim yn rhoi chi ar y spot. o'r gemau yna? Um, wel, fel rwyf fi'n dweud yn y fideo diwethaf, neu fideo nesaf os ti heb di gweld yr eto, neud yn sgi.
okay. Uh, I fi, Dungeon y Dis. a mae croeso i chi prynu crysau ti Dungeon Idiots hefyd trwy Weird Triangle. Just yeah. ewch i... Wel, mae'n link.
Ie, yeah, ar y link ar y Twitch. channel ni. Yeah, okay. So, os, ni, os yeah. chi'n mynd i uh, channel ni, chi'n mynd i channel, chi'n mynd lawr i... Uh, yn siŵr bod hwnna ddim yn dechrau. Um, mynd i about, a wedyn chi'n mynd lawr a chi'n gallu gweld, oh, waw, Wow, siop Weird Triangle! Um, croeso i ti, Cymraeg swyddogol Dungeon y Dys. A mae dy fi un o bob un, achos fi methu stopio fy hun. Ond mae yna yeah. rai, os chi eisiau fel anreg i plant hefyd, y stael yna. O na, d- dwi... ma'... ma' nw gyd gyda'r cymeriade, mae'n esbonio cymer- ie, enw'r cymeriad a mae'n neis. Ma' nw gyd o safon yy uchel. Dylwn i bod yn gwisgo fe heddiw ond yy na. Dyna chi. Jyst yeah. uh, na, gwerth edrych ar. Anyway, dyna Ooh, ni am heddiw. Hefyd, Go on. Mae Minecraft mewn Cymraeg hefyd. O, Minecraft, ie. Yeah. Os chi'n mynd i uh, Discord ni hefyd, mae yna pobl sydd gyda dysgwr eu hunain a sydd eisiau dechrau sefydlu uh, server Cymraeg, felly mae hwnna rhywbeth sydd ar y gweill. Os chi eisiau gwybod mwy amdano fe, ewch i'n Discord a chi'n gallu trafod uh, a yeah, ffeindio mwy o wybodaeth am y cyfleoedd hynny. So am nawr, nawn ni dweud hwyl fawr a gwelch chi nice. yn y fideo nesaf. Hwyl!